greetings greetings muzansi ndi ikhulumilisa africa chipembe lothe venda lothe nga vhuphara vhubvaḓuvha vhukovhela tshipembe na tevhula ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya kha hule tshidifhadze musida rine ri ṱukufhale nṋe ndi pfhi ro tenda tenda ni noṱhe nga lutendo vheinwi vha hagabi ni tshi tea uri bugasa thu vhonwa ndi gombakomba ḽa vhanzhelele vha nzhelele vha hanya vhulungo vhutete vhuno lungedzwa nga vha re na nzhele vha si na nzhele vha tshifhaladza ri tshi kha ḓi fhululedza shudufhadzo musiḓa kha u thuba vhugwena ha u vha misi south africa 2020 ri tshi ri kha hule kha hule shudufhadzo musiḓa riṋe ri ṱukufhale ri khou takala naye nga maanḓa venḓa ḽoṱhe ho vuwa hilihili vhathu vho takala vha tshi khou tshina na nyimbo dza makhadzi dzi no takadza nga maanḓa khonani dzanga ri tshi kha ḓi ri kha hule kha hule gombakomba shidufhadzo musida riṋe ri ṱukufhale tshivenda tshi a zwi amba tsha ri vhueni a songo fara zwa maramani hu nazwo na nṋe ndi afha ndo fara tshirendo tshine ndi tshi livhisa kha mi south africa shidufhadzo musida tshirendo hetshi tshi pfi fhulufhelo ḽashu shidufhadzo musida tshone tshi vhalea nga nḓila i tevhelaho muḓi u re nṱha thavha a u koni u dzumbama ro vhona nga iwe voḓa ḽa hanya tshikamuroho gombakomba ḽa lunako ḽo pfumaho vhuṱali ndele i pengaho sa ṋaledzi phenyu masase mbeu ya fulufhelo wo ṱavha kha ḽivu ḽitswuku yo mela ya pakata denda ḽoṱhe nga vhuphara kha moya fulufhelo ḽau a i na vhukono i ṱuṱuwedza vhanzhi denzhe wo funga ḽi vhonetshela na vhushie a si na muthu ndi a tamba vho mitambo i songo ḓoweleaho ro guda nga iwe vuḓa ḽa hanya tshikamuroho ndo goda goda masiaṱari ya bugu dzoṱhe dza venḓa ndi tshi ṱhaṅwe o tshimbilaho a swika he wa swika ndi ḓo mu wana a no nga iwe a thongo mu wana we lwendo a tshimbila a swika na tshivhindini tsha miss sa a vha nyuludza a swika a thuba na vhugwena nayo dzawu dzo kanda he vhanzhi vha lora Ho tou vha hone ya u shaya fhulufhelo. Zwino-ha, tenda wo vha fhaṱela ḽone ḽa midzi yo khwaṱhaho. Vhavenḓa vhe ndi u vhudza uri nga wa u lukumba ngoma vha vhamba u tou vha nyanenge venḓa ḽoṱhe na Afrika Tshipembe nga vhuphara. U tshi nga hafha we fhaḽa vhubvumo ḽa u dzina vhe lunako lwau lu fhira na tshinyina tsha musuku, musuku vhukuma wa thengo khulu. Musiḓa, ndi ya u bulela muṅadzi. ndi tshi khou livhuwa vhaṱaleli vhoṱhe vha mbekanyamushumo ya khaule tshitufhedze musida riṋe ri ṱukufhale vho vha vho ṱangana na ro tenda tendani noṱhe vhe nnwi vha hagabi nga lutendo ni tshi telo pika sa thu vhonwa bombakomba ḽa vhanzhelele munzhelele mutumbukiwa nga vhanzhelele vha ha mutele a kalukalula lulembethu zwine zwa tou amba uri wa dalela ha mutele u vhuya na mudzimu ya malombo malombo a tutuwa tshi bva ha mutele kana kha vhalembethu a.